Paawalan arti ayat lima tiga tadi kan, Katakanlah, wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas atas diri mereka. Artinya, ujar Buya Hamka, mun sudah katalaluan manggawi dosa, jadinya seberataan kehidupan itu nang kaya sudah jadi kadap, nang kaya kada kaluar jam lagi. Apalagi dosa-dosa yang ganal-ganal. Imbah itu, sambungan arti ayat lima tiga tadi, Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, jar Buya Hamka, janganlah pian manyangka. karena sudah terlalu banyak dosa itu bahwa Allah kada memberi ampun lagi nah gitu sambungan arti ayat 53 pulang sesungguhnya Allah akan memberi ampun dosa sekaliannya yaitu jar Buya Hamka asal pian hakun haja mengakui bahwa pian dasar berdosa lalu pian memohon kepada Allah supaya diberi ampun lalu pian bertaubat ada taubat jar sidin tu uh, bulik babulik ke jalan Tuhan. Nah, dosa tu kena diampuni biar kayak apa aja ganalnya. Dosa itu lawan kayak apa aja banyak nak imbah itu pulang kita uh, melihat arti peujungan arti ayat peujungan ayat 53 sesungguhnya dia adalah maha pengampun maha penyayang Nah, di ayat ini pang jer sidin kita berdapat kayak apa luasnya rahmat ilahi jadinya kayak apakah ganalnya dosa dan maksiat inya nang kaya sabigi pasir haja yang lingis ditiup lawan maghfirah Tuhan jadi uh, misalkan kita nih banyak dosa lo misalkan kita bertaubat nah dosanya tuh pasti diampuni lawan Allah kaya ini pang nah jar, jar kata-kata Buya Hangka kaya sabigi pasir haja yang lingis ditiup lawan makfirah Tuhan nah kaitu. Ait ini iya pang kiawan gasan babulik jar sidin kiawan gasan urang talunta-lunta dalam belalah nang sudah kehilangan ampah. Kada tahu lagi handak kemana sampainya sudah tasasat di padang hutan balantara, tambah lawas tambah kadap, Jadinya kada tahu lagi jalan mana yang handak dilalah. Sampai jajakan jalan pun sudah hilang. Imbahnya kadangaran bunyi kiawan yaitu kiawan yang beisi kahandak, cita-cita, dan buliknya kepercayaan lawan diri saurang karena terasa babulik marasnya Allah wan ampunannya. Ini pang maras kada teinggan uh, matan Tuhan lawan hamba. Karena sebelum lingkangan itu terlanjur, Tuhan tuh gin tahu sudah lawan kelemahan hambanya. Nah, ada sepalih kekuatan di dirinya yang imbah anu kada sanggup inya menangkisnya. Jadinya inya larut atau menyurung mulai dalam awaknya sama mengalir lawan darahnya di sabatang awaknya. Nang matan luar ialah kekuatan syaitan, Kakuatan banjir masyarakat yang kada tatangkis nang matan dalam ialah hawa napsu saurang. Imbah itu, ujar Buya Hamka, Tuhan malihat liwar uyuhnya hambanya mahadapi parjuangan ngini, mulai Adam manjajakakan batis ka atas bumi di rahatan simpang Iblis badiri, pas rahatan Iblis marayu. Imbah anu, musuh besar tu manyurung. Musuh besar tu manyarang, manyarbu lawan anak buahnya yang bakuda laju, lawan imbah anu lawan anak buahnya bejalan batis, wan gawiannya tu bujur-bujur kada mau ampih sebelum musuhnya tu talimbah, wan inya pun tahu dimana rahasia kalamahan-kalamahan si manusia ngini. Jadi syaitan ni katuju kalo menggoda manusia sekira bebuat dosa, makanya inya tahu kalamahannya, makanya. inya ni menggoda sampai musuhnya sampai musuhnya tu talimbah atau musuhnya kada kawa lagi bautik kada kawa lagi gitu nah melak lawan dosanya maksiatnya jadinya kalah tu pang lawan saitan ni karena saitan ni sudah tahu kelemahan si manusia ngini nah kaitu batu ja buih angka batisnya lamah wan inya kena tedangsar gugur kalo kada kuat tanah tampat inya bajajak. Awaknya lunglai, tulang awak kaina tagutak sihingga kalau talapas tangannya matan tali nang taguh tampat inya bapingkut, nya akan tabulanting. Nah, kaitu. Inya baisi dua syahwat gasan wakar hidupnya, yaitu syahwat parutnya gasan makan dan syahwat parutnya gasan baisi katurunan. Kalau inya kada baisi kasaimbangan hidup, lagi kadua syahwat itu kena manggugurakan martabat insani nang ada kanuinya ka bawah darajat hewani jadi manusia ni mun kada seimbang um apa kada bisi keseimbangan hidup antara yang kedua syahwat tadi kedua syahwat makan ibaratnya inya martabatnya harga dirinya turun. sama kayak sama kayak binatang gitu nah ini disambat mengguguran martabat insani nang ada kanunya ke bawah derajat hewani jadi gugur martabat atau harga dirinya tuh sama kayak binatang gitu nah mun kada seimbang uh, apa syahwat parutnya lawan syahwat paratnya syahwat paratnya mun kada seimbang bisa kada seim, anu bisa gugur martabat insaninya bisa sama lawan derajat hewani nah gitu Lantaran itu pang makanya Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha penyantun. Kada mambiarakan manusia ngitu bajalan talunta-lunta saurangan, karna itu buhannya dibari macam-macam alat gasan kasalamatan hidup. Pamulaan dibari akal, kadua dibari alat petunjuk agama yang dibawakan nabi-nabi dan rasul. Dan Allah tu pinandu. bangat pinandu kalaman ngitu Allah tu pinandu banar lawan kalamahan kalamahan si manusia ngini karna itu amun babuhan nyata parunyuk gugur masih ja Allah mambari kasampatan wan inya wan inya supaya cagat pulang segitu nah sekira inya bataubat pulang Allah tu masih mambuka kesempatan. Kalo inya tasasat, ayu dibari kasampatan surut ka pamulaan jalan. Amun inya talangkah kaluar garis, masih kawa dibari kasampatan gasan babulik. Amun buhannya talanjur, masih tabuka jalan taubat. Maka tarsebutlah di dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Al-Imam Ahmad dari seorang sahabat Rasulullah bernama Amir bin Ambasah bahwa pernahlah seorang tua datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

nah itu jadi uh, wa aslimu lahu pulang inggan sini pang pecahan kata wan kalimat Islam yaitu menyerahkan diri lawan penuh kesadaran wan Tuhan sabab amunnya kada mulai awal pian menyerahkan diri lawan Tuhan hidup pian kena kada beraturan bebulik gin lawan Tuhan wan menyerah sabigian lawannya mulai awal jadi uh, uh, apa manusia ini menyerahkan diri gin lawannya lawan Allah tuh mulai awal sebelum maksudnya tuh bubulik tuh minta ampun gitu nah bertaubat sebelum datang azab gitu nah sebelum hari kiamat sebelum uh, hari akhir atau hari kiamat terus sampai mana tadi itu inabah oleh sebab itu bagusnya mulai wahini nah aja aja Bui Hamka bebuliknya tuh betaubatnya selagi masih hidup di dunia, di dunia ini lakasi betaubat lakasi inabah atau bebulik wan lakasi menyerahkan diri wan Tuhan kaya apa haja ganalnya dosa Tuhan tatap basadia mambariakan ampun langsung haja memohon lawan Tuhan bukakan hati aku dosa dalam duduk wan sorangan kada usah baadu kada usah badudahi lawan paguruan atau di perancitaan banyu dibari barakat lawan tuan guru, jar Buya Hamka. Sabab, jar sidin, perhitungan nia adalah perhitungan antara perhitungan langsung antara si hamba lawan Tuhannya. Tuhan tahu kesalahan hambanya sampai lawan nang halus-halus, wan si hamba pun maakui jua kesalahan tu, mana nang sudah talanjur, Bebulik haja, mana nang sudah tasasat di ujung jalan bebulik gin ampah pamulaan jalan, lakasi babulik pas lawang lagi tabuka lebar. Nah demikian tadi penjelasan ulun tentang jangan putus asa dari rahmat Allah dalam tafsir Al Azhar Quran surah Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan tadi ada manfaatnya gasan babuhan pian yang nonton video nih. Lawan ulun minta ampun minta rela dunia akhirat pabila ada salah kata, ucapan dan perbuatan lainnya dalam menyampaikan penafsiran tadi. Akhirul kalam. Sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.